Нәк менә 20-нче гасырны Коръән гасыры дип атарга мөмкин. Чөнки менә бу гасырда ук Коръәнне төрле милли телләргә тәрҗемә итәргә тырышалар. дин галимнәре гына түгел, төрле көнчыгыш галим, галимнәре дә, востоковедлар, һәм шулай ук миссионерлар Коръәнне тәрҗемә итеп, киң аудиториягә тәкъдим итә башлыйлар. Әлбәттә, монда тәфсир белән тәрҗемә арасында бер үзенчәлек бар, аларны берләштерә торган шундый сыйфат. Тәрҗемә дә, тәфсир дә, әлбәттә, Коръән мәгънәләрен, Коръән сүзен ниндидер бер идеология буенча яки бер фикер буенча тәкъдим итми. Һәр автор яки һәр тәрҗемә итүче ниндидер идеологик тармак буенча эш итәргә тырыша. Һәм менә бу авторлар, алар шундый идеологик мәктәпләр тәшкил итә. Егерме нче гасырның башында ук танылган татар галимнәре Галимҗан Баруди, шулай ук Иманкулый тәфсир эшен дәвам иттеләр һәм үз эшләрен кайберләре өлешчә, кайберләре тулысынча бастырып та чыгаралар. Тәрҗемә итү дисәк, Ул ул вакытта бик катлаулы эш булган, чөнки татар галимнәре арасында шундый бәхәс барлыкка килә. Кайбер татар галимнәре әйтәләр, Коръәнне тәрҗемә итү дөрес түгел, чөнки ул алак сүзе, аны ничектер алыштырып яки тәрҗемә иткәндә ниндидер ялгыш фикерләрне кертеп була, аны бер ничек тә үзгәртеп үзгәртергә ярамый. Милли телләргә тәрҗемә итү ул шундый шикле әйбер. Яки күбрәләр хәтта гомумән тыелган дип әйтәләр иде. Бу инде бәхәсләр элек-электән бара торган иде, татарлар арасында гына түгел. Гомумән, ислам дөньясында шундый бер фикергә килгәннәр, намаз укыганда, гомумән, дини гамәлләрдә Коръән оригиналда гарәп телендә генә куллана. Аның тәрҗемәсен кулланырга ярамый. Ул кабул ителми Аллаһ тарафыннан. Әмма дә ләкин бу кагыйдә дә шулай ук үз-үзеннән барлыкка килмәде, чөнки менә китаплардан билгеле фарсыча тәрҗемәләр Кайбер очракта фарсича тәрҗемәләрне кайбер очракта намаз укыганда да кулланганнар. Мондый э, мисаллар тарихтан билгеле. Революция хәтлек э, безгә берничә Коръән тәрҗемәләре билгеле. Аларны э, Муса Биги һәм Зия Камали, Бурхандин Шараф ясыйлар. Кайберләре үз аудиториядан аудиторияләрен табалар, әмма ләкин күп күпчелеге шәхси архивларда яки шәхси архивларда калып яки гомумән югалып китәләр. Яшь очракта менә бу хәл, кызганыч хәл, шундый тискәре сәяси э, сәбәпләр аркасында була. Билгеле инде баштан э, безнең илебездә инкыйлаб килә, аннары аннары соң һөҗүм, репрессияләр башлана. Күп кенә галимнәребез я чит илгә китәргә мәҗбүр булалар яки хөкүмәт тарафыннан үтерелә. Менә бу күренешләр, шундый менә кайгылы вакыйгалар безнең язма мирасыбызга зур зыян китерәләр. Шул ук исәптән менә берничә тулы Коръән тәрҗемәләре дә юкка чыга. Ни кызганыч, кайберләре совет чорының ахырына хәтлек тә сакланып килә, әмма мисал өчен менә Борханетдин Шәрәфнең Тәрҗемәсе 1970 нче елларга хәтлек тулысынча шәхси архивында, гаилә архивында сакланып калган, әмма дә ләкин менә аны гаилә әгъзалары да ничек тырышсалар да саклый алмаганнар. Әйтергә мөмкин, совет чорының совет чорының ахырына хәтлек әдәби татар телендә язылган татар телендә Коръән тәрҗемәсе халыкка киң аудиториясенә чыга алмады. Чөнки айтуымча, тәфсир жанры ул күбрәк менә дин галимнәре өчен шундый тар аудитория өчен адресланган булган.